Yoo atiefoɔ ɛyɛ moa mo maame Mama Jane daa ne daa nyinaa mede abrabɔ ne mu nsɛm dwumadie de brɛ mo. Ɛnnɛ nso so mede asɛm foforɔ nam kwan mu a mede rebrɛ mo. M'asɛm no mato ne din sɛ Ɛyɛ dɛn na akwantuo mu hanom obi wɔ hɔnom a abrabɔ no tumi biitii no? Ebiiti no, ɛyɛɛ dɛn? Ɛkɔbaa no sɛn? Ɛno ho nkɔmmɔ na me ne wo ba bɛtwe. Me nkyɛr ho no na merekɔ m'abadwafo ɛɛ wɔn a asɔ m'asene ɛyɛ Hotel La Privée. Hotel La Privée wɔ Ɛboa Kwame Anhyia. Ɛberɛ a merenkɔ ɔdan no ho hɔnom a, wopɛ sɛ wokɔ a Hotel La Privée wokɔ hɔnom a wɔn bɛ serve wo kama sɛ woyɛ wedding, ɛɛ woyɛ party, birthday party bi wopɛ baabi ayɛ a. kɔ hɔ, biribiara wɔ hɔ w'ani bɛgye kama. Ɛna wɔn san wɔ guest house, sɛ bi a wote abrokyire ha anaasɛ even koraa mpo wo fie wonyɛ nwiee na wobɛkɔ akɔtena w'adamfo bi hɔ na akyire a na wasɛe me nsuo ne wei daabi. Frɛ wɔn, wo frɛ wɔn a wɔn guest house hɔ nom wobɛtumi a stay kɔsi time a w'ankasa wobɛyɛ free sɛ wosan ba back to abrokyire ha sei, wobɛyɛ w'aduane ayɛ wo biribiara kama. Eti hotel a prevail. Na me saa akamfo Adams container de ama wo. Bra Adams wo pɛ sɛ wode wo nneɛma kɔ fie sɛ Christmas yi, wo pɛ sɛ wode nneɛma kɔ fie ne ho keka ho a frɛ no, ɔde nneɛma no bɛkɔ sɛ ɛkɔ Kumasi, ɛkɔ Nkran, ɔde bɛkɔ. Wɔn nso ɔne wɔn yɛ adwuma, wɔn ani te, wɔn ba a kyerɛ sɛ wɔn bɛso wɔn mu kama. Na me saa akamfo um Casanova Saloon a ɛwɔ Marcadet, Paris. Ɛ, wokɔ hɔnom a, wopɛ sɛ woyɛ wo ti, wotwa wo ti a, Atakwaakye ne Adu, wɔbɛtwa wo ti ama wo. Mmaa nso a wɔyɛ tire wɔ hɔnom no nso so, wokɔ a, kyerɛ sɛ wɔbɔ tire ma no yɛ dɛn? Ɛyɛ fɛ ankasa. Na mesan akamfo mmea Mama Jane nso so, metɔn nneɛma. Metɔn ntadeɛ, ɛ, mpaboa, ɛ, bags, chains, adeɛ biara a wopɛ biara, wo deɛ frɛ me. Woba a, adeɛ biara a ɛma ɔbaa ho yɛ fɛ biara, mo maame, meyɛ dɛn? Metɔn bi. Ɛnnɛ da yi, me ne mo reba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Me badwani a me ne no reba abɛdi nkɔmmɔ no, ɔwɔ ha sei. Yoo, na m'atiefoɔ ne m'ahwɛfoɔ, ɛdi nkan, mema mo nyinaa afehyia pa. Afe Sesɛbɛane nyinaa yɛte nkwa mu, nkwa ne ahoɔden. Berɛ ɔnya mu ara na yɛyɛ dɛn? Yɛwura yi. Mesrɛ Nyame nkwagye ma obiaa, Awurade banbɔ nyɛ kɛseɛ ɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa. Na me nkyɛn ho, me nua bɛɛma a me ne no redi dwuma yi a daa ne da nyina mo a mo nim no, eh, me dane ama me nua bɛɛma yi abɔ ne din na kyɛ sɛ yɛ Paapa Akwaaba ɛde ba Reba TV so. Wɔ bi wɔ hɔ a wɔ nim wo, ɔno ɔhuu wo ara pɛ, ɔno deɛ ɔnim wo dada. Obi nso wɔ hɔ nom afei na wayɛ dɛn, waba Fneba TV so, Na ɔpɛ sɛ ɔhu wo na ɔte wo din. Ɛɛ megye wo so bɔkɔɔ. Fenova TV abusua nyinaa mekyea obi biara na mente obiara nso so ho yɛ. Me din ara ne Peter Anokye, wobɛhwɛ a face the fact. Sɛdeɛ asɛm no si teɛ no saa na ɛka no, ɛnyi bi mfiri mu mfa bi nka ho, saa na meka m'asɛm. Nti wobisaa me a. na medin ara ne Peter Anokye. Yoo, Anokye baako pɛ, ɔfo Anokye. Ɔkɔɔeɛ no, ɔno na aba abɛhyɛ no anaa? Ɔsan aba abɛhyɛ hɔ bio, saa. Yoo, na TV a wohwɛ so yɛ Fineba TV. Bɔ mmɔden ara na kɔ YouTube, wobɔ Fineba TV a, programs a Mama Jane ma yɛ nyinaa ɛbɛba. Adoma bi da aseɛ hɔnom, TV no anim hɔ nom. Bɔ mmɔden ara na mia saa dɔma no ase. Wo mia nso a, programs a mayɛ biara wobɛhwɛ. Ɛyɛ nsɛm ahodoɔ bebree kwa. Ɛno nti na mato ne din Abrabɔ ne mu nsɛm. Abrabɔ ne mu nsɛm. Abrabɔ mu nsɛm ɛyɛ den o. Ɛmu nsɛm ɛyɛ den. Nsɛm ahodoɔ bebree kwa wɔ hɔ nom. Na nnɛ yɛn nkɔmmɔ a yɛreba abɛtwetwe yi, madi nkan aka sɛ, Ɛɛ ɛyɛ dɛn na obi ba akwantuo mu hanom a yɛse life ayɛ dɛn? Ɛbeati no. Me nko ara mentumi nyɛ dɛn ɛnkyerɛ mu. Ɛno nti na me ne me nua bɛmaa Anɔkye ɛbɛdi saa nkɔmmɔ no. Agya Anɔkye, wohu sɛ yɛwɔ akwantuo mu ha sei, yɛwɔ mpaninfoɔ a yɛbɛto wɔn. Ebi wɔ hɔ a wotumi sɛ n'abrabɔ no wabɔ bra ankasa.
Obi wɔ hɔ nso so a kyerɛ sɛ life no beat no. Yɛka sɛ life abeat obi a, aburokyire a even baabi koraa a wɔte koraa mpo no ɛnyɛ. Wɔkɔ Ghana nso so a ee ɛhɔ nso so koraa deɛ kyerɛ sɛ ɛhɔ koraa deɛ koraa no ɛyɛ dɛn na ɛba saa.
Asɛm a woaka yi deɛ, akwantuo mu ha yɛfiri si saa adeɛ no paa o. Hmm. Ne mu nsɛm no, ayɛ te sɛ ɛɛ ne ka no, wontumi nka no raw saa. Because yɛte wiase so, nneɛma bi kɔ so wɔ wiase a ɛyɛ a yɛnhu. Ɛnyɛ deɛ yɛde yɛn ani hu nyinaa na ɛyɛ saa. Because nneɛma bi kɔ so wɔ sum ase a, hmm, yɛ sɛ yɛmfiri abusua mu a, ahwɛ so a na yɛfiri kuro no a yɛwɔ mu.
Asɛm a woreka yi, yɛnhwɛ Germany ha ankasa a yɛte yi, abrabɔ mu a yɛwɔ yi, Germany ha ankasa a yɛte yi, wogye di sɛ honhom bɛte a? Bebree kwa.
But yɛ a na binom adwene nkɔ so o. Oh, bebree kwa. Kuro biara nso wɔ n'adeɛ ɛtena so o. Honhom a ɛte kurom ha no, ano wɔ den. Nti wobɛwura mu na wofa biribiara tra ase a, woanhwɛ ɛbɛbiiti wo. Ɛna obi wɔ hɔ nso a, ayɛ a na abusua koma no wɔ honhom mu. Nti ɔba aburokyire saa no a, nneɛma tumi kɔ ara, ɔtumi sɛ, oh, me manyɛ hwee, me memmɔ mpaeɛ biara. Baabi a na komafo bi wɔ Fie a, anaa adwumafo mpaebɔ bi rekɔ so a enti ma na wɔnnim ho hwee. Bae a na ebinom mfa wɔn adwene nkɔ so. Na wohwɛ sɛnea yɛasi reka asɛm yi ne ɔbra yi a, dodoɔ no ara aba abɛbɔ bra no wɔ ha pii a ankɔ yie amma wɔn. Na wohwɛ asɛm yi a, sɛ wobetu fo pa Anaasɛ wobetu fo bɔne. Ese emi me bra na nkɔ yie ama me. Sɛ me bɛka nokora akyere wo yi na ɛkɔ yie mma wo a, wo de abɛsere me. Ebi mo wɔ saa adwene no o. Yeah, wohu sɛ ehm yɛde yɛn ani bu mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ no bi kakra. Obi wɔ hɔ a wɔbaeɛ no ɛnyɛ honhom mu adeɛ o. Kyerɛ sɛ Kohwibra yɛ ne gya ankasa. Ɔno ara ne su ne ne ban no yɛ Kohwibra su. Te sɛ nsaweɛ.
Nsaweɛ, mmaa. Mmaa. Kyerɛ sɛ kasapɔtɔyɛ. Wɔn a wɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɛɛ, me kurom, yɛtu kwan ɛɛ, aburokyire aburokyire aburokyire yi, ɛɛ, deɛn nti na yɛbaeɛ? Ɛnyɛ fie. Saa. Wɔn a wɔntɔɔ plot, wɔnyɛɛ hwee, wɔnya sika a asɛ huhu nneɛma, nneɛma bi a asɛ mfasoɔ nyɛ dɛn? Ɛnni so. Ɛna abrabɔ no ɛnnɛ, sɛ ɛnnɛ deɛ a yɛwɔ ha sei, adeɛ bɛkye, ɛda foforɔ ayɛ dɛn? Aba. Yɛnnya, yɛnhu saa da wei bio.

So wahu? Obi wɔ hɔ a wɔbɛduruiɛ, ɔnni adwene biara. Adwe, kyerɛ sɛ adwene a sɛbi nnipa de dwene sɛ yɛrebɔ bra no, wamfa saa adwene no bi. Ɛnnɛ wɔde abrabɔ basaa na life no ayɛ dɛn? Ɛbiiti no. So wahu? Enti seesei no saa nkyirima yi a wɔabeba te sɛ ɛɛ mmɛɛmuwa anaasɛ mmaa no a wɔabeba no, ɛdeɛ afutuo pa ara na ɛsɛ saa nnipa no wɔde ma wɔn? Wɔma wɔn afutu bɔne.

Ne nyinaa no bɛgyina nipa no sɛ ɛno ara ne asɛm a yɛreka yi, sɛ afutu papa anaa afutu bɔne na ɔde rebɛma. But yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha, ɛdeɛn na ɛyɛ a na ɛde bra ne saa aba no ba? Nipa no ɔfiri Ghana reba no anaa ɔfiri baabi a ɔreba sɛ ɔreba akwantuo mu abɛbɔ bra no, adwene bɛn na ɔde baeɛ? Yɛwɔ bi wɔ hɔnom a wɔbɛduru ha sei no a, Saa ayi wohu sɛ yɛba akwantuo mu a ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sika woba bɛsua nyansa obi wɔ hɔ a na n'ani adi mu kɔntɔkwa but wo bɛduru akwantuo mu a nneɛma a wo bɛfa mu no afei na wo dwe yɛ dɛn ɛba wohu sɛ Ghana family bi wɔ hɔ nom a ebia sɛ wo pie abɔnten akɔ ka ntɔkwa ntɔkwa no a wokɔ kaeɛ no wo ba no a sɛ ne sɛ na wo sesa ate na wei aba na abusua no nyinaa na wɔn di akyire na wɔn akɔ ko ntɔkwa no bi ama wo ah wɔn na ɛbɛko ntɔkwa ama nko ara. Nko ara. Na ha koraa mpo wontumi nko ntɔkwa no. Because ɛyɛ mmara na ɛwɔ ha. Meka sɛ wo nso wo ho nyɛ dɛ. Wose makɔyɛ fight wɔ yi. Ɛnneɛ woyɛ fight no wieeɛ a ne woakɔ akɔhu mmarima mmaa mako awie. Momfa me nkɔ. Nyɛ sɛ sɛ mete aseɛ yie pa ara. But adwene bɛn pa ara na sɛ yɛfiri fie retu kwan aba a, ɛyɛ a na ɛwɔ yɛn tirim? Sɛ yɛretu kwan na yɛreba sei no a, so woahu, obi wɔ hɔnom a efie nyɛ

Ne gyidie mu na ɛɛde. Ɔbaa bi, woman bi na ɛsoo ne mu te sɛ ne ba abaamua. Ɛna ɔsusoo ne mu ara nti wɔkɔpɛ adwuma ma no. Na adwuma yi wɔyɛ ara na ayɛ sɛ wɔ mu ara na Gyamɛ mama soo ne mu kɔɔ fie. Sɛ na ɛyɛ sikani bi ba. Nti wɔhyɛɛ da yɛ sɛ ne ba no ntu kwan na. Ntu kwan na ɔnkɔsua.

Sɛ abrabɔ no ne ɔma n'ani nyɛ dɛ nna fam na wafa akohwibra ato ne ho so. Wɔde saa ara wɔde abɛnyini. Watra ne fifties ara kɔ ne sixties. Seesei wɔkɔ a mma, wɔsan nso so a ɛnyɛ yie. Na saa nnipa no dodoɔ no ara nso yɛ nnipa bi wɔ hɔnom a, sɛ nkyirimafo yi a wɔabobɛ wɔ bi refa saa bra no a, anka mehuiɛ no, wobɛtumi afrɛ nnipa no atena ase Tena ase. Yɛbaeɛ saa berɛ yi a worefa mu, ɛno na yɛafa mu a ɛnnɛ yɛabrabɔ akɔ osian a yɛde tea no. Ɛbɛyɛ asesa na tu anamɔn foforɔ, ɛno na ɛbɛboa wo. Wontu fo, na ɔno wo hwɛ a life no abiiti no no, na wafa w'adamfoɔ. Na kyerɛ sɛ saa bra bɔne no a woreyɛ dɛn, Wɔn kɔn mu asɛe no no, ɔpɛ sɛ wo nso w'abrabɔ yɛ dɛn? Ɛkɔ saa. Ɛkɔ saa. Hmm.
Na kyerɛ sɛ wohwɛ no yie so paa deɛ a, sɛ mete ase a, but dodoɔ no ara, yɛhwɛ bɛyɛ ninety percent no a, dodoɔ no ara yɛtu kwan ara sɛ yɛbɛpɛ bi asa akɔ fie. Yeah. Yɛbɛbɔ bra atumi asa akɔ fie. Nti na sɛ dodoɔ no ara yɛbɛpɛ sika. Yɛbɛpɛ sika.
Yɛbɛpɛ adwuma anya sika de akɔ fie. But mehu sɛ asɛm a wode aba yi yɛ topic a ɛmu yɛ du a ɛbɛboa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ bebree a wɔn akwantuo mu, ɛfiri sɛ dodoɔ no ara no atu kwan no wie na wɔbɛduru a, na ne werɛ fi ne nkyi.
Na afei no, ɔbra no, sɛ ɔkɔhu sɛ akohwibra bi rekɔ so wɔ ha na ɔde ne ho kɔ dwɔɔne a, efie no ɔnkɔ bio. Me, Ghana deɛ menkɔ bio. Ghana, aburokyire yɛ heaven. Enti onya obi tu ne tirim sɛ aburokyire yɛ heaven dea a, na kyerɛ sɛ bonsam deɛ mu ɔde nyɛ adeɛ ɔbɛkɔ hɔ bio. Enti ɛne akɔhwi bra na ɔbɛbɔ ara, bɔ ɔbɔ ara no kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi mu ɔpem sɛ ɛkim a, na n'adwene asan akɔ ne nkyi.
Nti sɛ abusuani bi retie wɔ Feneba TV a, saa nkɔmmɔ wei redi deɛ, ɔma n'ani nna. Obi wɔ hɔ a na ne werɛ fi, gye sɛ ɔbɔ ne nkaeɛ. Obi wɔ hɔ nso so a, ɛyɛ a na n'adwene wɔ so but ɛyɛ no sɛ oh, wei deɛ sɛ ɔmmrɛ. Time wom na sesa. Ɛna deɛ ɛtɔ so nso sɛ obi wɔ hɔnom a na yɛ honhom mu adeɛ. Wohu sɛ obi wɔ hɔnom a abusua obiara wɔ abusua a ɔyɛ dɛ ofiri mu. Obi wɔ hɔnom a wɔbɛduru aburokyire no ara hwɛ berɛ a yɛbrɛ wɔ hanom. Wo ho nti obi bɛduru yɛ ara pɛ wo ho nti obi nna. Wo ho nti obi nna, wɔde wo bɛkyia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kɔntuom no a wɔtumi sɛ wɔtumi. Mean sɛ wotu kwan abɔ obi wɔ ɔga a, oh, wɔde ɔmo adwene ahyɛ tirim. Me nua ɛwɔ atu kwan. Ebi kora maa me nua, ebi kora yɛ adamfoɔ, ebi kora yɛ wɔfa. Na ɔde wo nam.
Sɛ de bɛyɛ wo. Sɛ wɔbrabɔ sɛ ma eh, ne nua sɛ mesi te sɛ nkanka sɛ deɛ tɛsi si koraa ne sɛ mhm. me nua bɛrima no mhm. wowo wɔ ma me nso me wɔ ma mhm. na bi a wo ba slepa bɛwura aburokyire. Car yɛ na charge me. Peter ba na ɛbɛ yɛ yie akɔ abrokyire wakɔ abrokyire no ɛneɛ neɛ neɛ neɛ neɛ neɛ abrokyire hɔ waka ɛti akwadaa no bɛ bɔ ne ho mmɔden bia yɛ adwuma sɛ deɛ nipa bɛ yɛ sika no ka ne nsa a wɔbɛ hu ɔbaa yɛ na hwim hwim ebi nso koraa deɛ koraa deɛ wɔbɛtumi ayɛ nkrataa sɛm ne yɛ si ano kwa sɛ wɔnya krataa na wɔabɛ fie Nti yɛbɛsia no, wonyɛ biribiara na ade aba. Kyerɛ sɛ wɔbɛyayayayayayayayayayayaya, wɔbɛbrɛ mu ara ma akwati, obi wɔ hɔ koraa a wɔfa ho yɛ dɛ, ɛwu. Amen, wo saa nneɛ bɛyɛ ne dɛ. Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, kane no na nsɔre nni aburokyire ha papa, yɛwɔ aborɔfo asɔre yi ara, ɛnnɛ Nyame adom, nsɔre abu ara.

Yɛ deɛ nenam mu ara. Ɛsɛ sɛ wotu anamɔ. Nipa deɛ ɔwɔ hɔ nom ɛsɛ sɛ ɔsom Nyame nso. Kyerɛ sɛ menkɔ pɛ bosom anaa sɛ. Bosom deɛ nyɛ, som Nyame. Dabi mese menkɔ asɔre, mensom kramu, menenam mu ɛna ɛsɛ ɔbra no so nti ɛnɛ deɛ firi ba TV so no ɛnɛ deɛ ɛsɛ sɛ wotumi pagya wo mu ɛkɔ asɔre. Na kyerɛ sɛ ɔbra no yɛ abitiu na mede bɔɔden. Hwɛ na tu anamɔ nfa wo ho because ebi wɔ ha na ɛyɛ honhom mu adeɛ. So wahu? Woyɛ ho hwee a, ɛnyɛ yie. Wo a wonsom bosom, wo a wonsom ɛɛ, wonyɛ kramoni, wo a wonkɔ asɔre, wote hɔnom na ade korɔ no dwo koro wo ara, akɔyɛ te sɛ ɛɛ, woyare, na wo a wonnom aduro, wo a wonyɛ hwee na wosi hɔ na aduro wei, woayare ara yɛ sei.
Ɛyɛ adwuma pa ara.
Ɛyɛ adwuma. Ɛyɛ adwuma. Tumi te sɛ dodoɔ no wɔn nkɔ asɔre a wɔn life no wɔn bɔ ne biara no ɛtumi beat wɔn. Ɛkwan wo sɛ ɛno na medi nka ka sɛ ɛsɛ obi wɔ hɔnom a me ara na mekaa m'asɛm bi sɛ sɛ dua si hɔnom a ebi a nka adua anaa mango dua obi wɔ hɔ wɔforo wɔkɔtete amango no a wɔsi fam a same ɔno na ɛkɔ no wo nko ara wokɔforo na wo nso wosi fam a wode wo kɔn na medi nkan ayɛ dɛn aba ɛfiri fie a wofiri mu. Fie a wofiri mu ɛno yɛ nokorɛ.
So ohu?
Enti wo no, wontumi mfa wo ho nkɔtoto obi sɛ, Oh, yɛfrɛ no sɛn, wei deɛ, ɔyɛ sei nti, me nso merekɔ akɔyɛ bi. Wo nko ara kɔyɛ, asɛm bɛto wo. Ɛbɛyɛ a na woagyaa wo pɛ mu ama Nyame. Ɛno no deɛ yɛ honhom mu deɛ. Ɛnneɛ w'akɔhwifoɔ ankasa wɔ no wɔ kwan no a woatu no. Ega wode no kɔhyɛ mpaebɔ ase koraa ma ɛɛ anointing gu no so koraa, ɔbɛpue akɔdi nsɛmhunu. Ɔbɛkɔ akɔdi nsɛmhunu. Enti sɛ wohyɛ akwantuo mu a na wotumi hu wo nua Ghanani bi a na w'akɔ a wo werɛ asan ayɛ dɛn? Ahow. Ɛwɔ mu sɛ mu wɔ den, yɛn nyinaa yɛ yɛ yɛ yɛ yɛbrɛ. Yɛbrɛ anaasɛ wohu sɛ yɛbrɛ ansa na yɛdidi. Yɛbrɛ ansa na yɛtumi atuatua yɛn dan ka. Yɛbrɛ ansa na yɛtumi ayɛ biribiara. But saa nipa no wohwɛ a na w'akɔ a wogyina hɔ a wo se ah meresu nanso ɛduru mmerɛ bi a mɛyɛ dɛn? Mɛsere.
Mm. Na sisi sɛ wɔn a wohwɛ wohwɛ mpanyinfoɔ no dodoɔ no ara bebree no a sɛbi ɔbra no ntumi anko yi ama wɔn ɛwɔ wɔn ankasa no mu wɔn su ne wɔn ban a mm-hmm. wɔn bɛ show adi anaasɛ akɔhwibere wɔn bɛbɔ wɔn ani nti a mee me nsusuo mu paa deɛ menyɛ sure sɛ obi wɔ akɔntum no abrabɔ no anko yi obi tu fufu papada.
dabidabi bi because ɔno no ankɔ yie ama no ɛna nsusu yie ama no mhm. eti sɛ obetu fo papa pɛ ɔno ɔbɛsɛ de yɛ wɔ ne mu sɛ wo sɛ ɛkɔ soro koraa na yɛde wo kura sɛ ɛbɛtwa ne kɔ uh-huh. wɔte aseɛ mhm. because ade na bi ti no eti mi de mi hu ne sɛ sɛ biribi wɔ wiase paa wɔ sum mu deɛ a saa nkurɔfoɔ no ara so betumi anya bɛyie. ɛɛ sɛ ahoyɛ ahohom wura wa. Obiara wɔ saa to ɛyi, spirit no wɔ mu. Wohu sɛ ebi wɔ hɔ a yɛ kan ei saa na waba fam na wama w'ani agye. Obi wɔ hɔ nso a ɔm ɛba saa na ah ɛyɛ dɛn na saa nipa wei tumi nya saa position wei. Na ahoɔyaa no ɛwuwura no, ɛnyini afei na bɔne ayɛ dɛn aba ne tiri mu. Ɛno nti na ɛma me me susu sɛ me nyɛ sure sɛ obetu fo pa. Na deɛ obetu fo pa no ɛwɔ asɛm a wo kaeɛ no ɛyɛ deɛ ɔne Kristo nante. Oh obi wɔ hɔ nom a mekae tikyani bi na ɔwe dwɔɔto paa na ɔkye nkwadaa tena ase na ɔkyerɛ wɔn sɛ dwɔɔto no nyɛ nti akwadaa baako na ebisaa no sɛ sɛ dabi aba a wose ma yɛn nsua saa adeɛ no yɛn nso dabi yɛn huu sɛ wɔyɛ dɛn wɔyɛ bi wɔnim na wɔayɛ huu nkasa okay Ɔse me mayɛ but me tu fo sɛ menyɛ. Akwadaa no nso pɛ sɛ mehu sɛ wo de bia even yɛ ma break ara pɛ na wayɛ dɛ even wo wo wo wo kyɛ sɛ wo wo kyerɛ adeɛ no koraa wotumi pie na wakɔtwe kakra na wasan ayɛ dɛn asa aba aba na ɛyɛ dɛn na yɛ wo ka kyerɛ sɛ mɛ yɛ nsua saa adeɛ no teacher no ntumi nka ho hwee na onya akɔnɔ na ɔbɛka kyerɛ sɛ mete hɔ koraa mewɔ yareɛ jɔt na manom na ɛnɛ manya cancer ɛwɔ yɛfrɛ no sɛ makoma ho. Na ɔntumi nka nkyerɛ nkwadaa no. Nti afutuo na ɔde yɛ dɛ ma wɔn. Sɛ obi wɔ hɔ a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ gyae saa bra no a worebɔ no nyɛ. Wohu sɛ sɛ bia woyɛ panin na wokɔ wiase kakra a, wobɛstate bra bi a wotwe ne tena ase sɛ gyae wei ɛmmoa wo. Wobɛka ara na w'ani abere dendeenden because saa bra no wokɔɔ mu. Ammoa wo wanyɛ post bi anyɛ dɛn even koraa ka anyame na ɛgyee wo ka ɛsɛɛ wo ɛti akora no starte wɔ saa deɛ no a na ɔnni abere sɛ wo bɛtea no sɛ ɔnyae saa tebea no so wate aseɛ ɛti yɛwɔ panin bi wɔ hɔ nom a a kwantuo mu ɔbɛtumi ne wo akasa sɛ tebea no a wo refa no ɛnɛ life no a wo refa mu no afikubɔ no a wo afa no ne wei no ɛmmoa wo ti sesa. So wahu? Sɛ yɛyi du gyina hɔ a, ebia nnum mmiɛnsa na ɛbɛma wafutu papa. Wɔn a aka no a wɔn onim sɛsɛe no, ɔno koraa ɔpɛ sɛ wodeɛ no wosɛe more. But na kyerɛ sɛ w'asɛm a wokae yi, saa afutuo yi, amanfoɔ tu saa afutuo no paa. Oh, menom sigaret, but mesrɛ wo menkɔnom bi. Oh, me nsa no menom bi paa, but ammoa mɛnnom bi. But saa afutuo, matena ase adwene ho ara hu sɛ no, something is wrong. Wonim deɛ nti a? Ayɛ sɛ ɔbaa a ɔbɔ ahyɛ wo sɛ me kɔ. Mesrɛ wo de w'asi so na menkɔbɔ ahyɛ wo bio. Bɛ ɛno na ɔyɛ didie. Ɔgu so so yɛ. Enti wo wo yɛ no sɛ wo retu fo a ɛyɛ a na ɛyɛ den. Wo wo nom no wo retu fo a ɛyɛ a na ɛyɛ den. Wo deɛ wo bɛhwɛ abrabɔ no koraa a ɛwɔ mu koraa wɔ akwantuo mu a. Hwɛ akwantuo mu ɛyɛ den o ɛnyɛ easy o. Woanya bi wɔ fie a tena fie yɛ tie koraa yɛ so ayɛ hye. Wo nso wo kɔɔeɛ a na wasan w'akyi. Enti wohu sɛ saa afotuo no ɛyɛ den sɛ obi bɛfa because sɛ ankɔ yie na anyɛ yie ama wo a adɛn na ho nneɛ mɛ hɔ dze but wɔ ha wohu sɛ wɔhwɛ saa afotuo no a na ɛkɔ so paa. Mewɔ Ghana no na ɛyi baabi a mekɔ asɔre na sister no firi Germany ha na ɛbaeɛ na wohu sɛ mo wɔ Ghana nso so a mokɔ asɔre a yɛse Aburokyerefoɔ mmra mpa eh, ɛwɔ sɛ ɔmo kɔ mpaebɔ, aburokyerefoɔ mmra na ɔmo de walkings. Eti yɛn a yɛwɔ anidasoɔ, me me bra bɛfa me wei seesei. Eti yɛbɔ na yɛka sɛ aburokyerefoɔ nyɛ dɛn? Ɛmmra pɛ na wasɔre na walkings yi wode ayɛ dɛn? Ato so.
Saa.
Na sister yi huu me a pɛ na ɔse maame bra. Abrokyire kuw bɛn so na worekɔ? Ɛna me se, wohu sɛ menim sɛ merebɛkɔ abrokyire nti ɛno me kasa ayɛ dɛn? Asesa. Merebɛkɔ Paris.
Yes, yes, yes. Sɛ ɛno deɛ. Sɛ wo na me nua yɛbɛfa. Wo nan si kwan so so nti. Saa, merebɛkɔ Paris.
Wɔse deɛ adwuma na woyɛ wɔ ha? Ɛna me se, metɔn nnua. Wɔse adɛn na wonnyi saa sika no na wontena ha na wontɔn nnua? Na mehwɛ sista no dinn na mehwɛ ne ho bi a.

Ito hu me a maame ɛte sɛ mesɛeɛ na me pɛ baabi afo nkɔma no nam ah sista me mpɛ saa ah me mpɛ saa wa ka kyerɛ me ada ma me nso me nkɔ abrokyire no deɛ ah na kyɛ sɛ ɛhɔ nom no cos oh deɛ me ka no nyɛ abufuo mu wo nyɛ wo kuta adwuma kama ka wo tɔn wo nua yi ne wei deɛ wo pɛ biara nyɛ na ma ayɛ sɛ Na wohu sɛ ɛɛ girls no bi wɔ hɔ, maame a ɔse sɛ, na mese ah, wofra aburokyire na aba, wose me ho yɛ ɔfɛ, mese mate, wogyina hɔ na mebɛkɔ aburokyire na se mese hwan na ɛkɔ aburokyire, wokora wo ho sɛ ayi, wokora woakɔ aburokyire. Na mebɛduru aburokyire no, me first Ghana a mekɔɔeɛ no, mehwehwɛ sister no maka sɛ, sister fa kyɛ me, wokaeɛ, saa aburokyire ɛnyɛ easy. So wahu, wahu sɛ nipa no, ɔno deɛ watumi atu me fo sɛ, nka sei, But mante me ho ase. Mepɛ sɛ mebehu deɛ ɛyɛ den, ɛtua mu. Nti obi wɔ hɔnom a, panin betumi afrɛ no aka akyerɛ no sɛ, tebea wei no, ɛnyɛ san. Wɔpɛ sɛ wɔkɔ ɛmu na wɔhunu sɛdeɛ ɛmu no yɛ dɛn? Ɛteɛ. But sɛ wohu sɛ woka no saa a, sɛ metie w'asɛm no yie a, yɛnhwɛ adeɛ bi so wɔ ha in a different angle. Sɛ nka n'afutuo no wura wo, ɛna nka wogye tom a, anka wontu kwan. Ɛɛ, sɛ aburokyire yɛ aburokyire. Wohu sɛ wo so wobaeɛ no, wohu sɛ obiara ne ne nhyehyɛeɛ o, menka sɛ wɔbɛbɔ wo bra bɔne deɛ, anaasɛ wɔammɛhyehyɛ no nneɛma bi mu, but wotie kɔ asom pa mu a, ka wobɛka sɛ ne sɛ nka ɛso nni mfasoɔ, but at least wo so wobaeɛ no, wotumi hyehyɛ wo nneɛma, hwɛ wo nneɛma yie a, ɛyɛ den deɛ,

So deɛ ɛka wɔn ho no ara sɛ ɔno a wahyɛ da sɛ, Kyerɛ sɛ maba abɛduru me mempɛ berɛ biara mɔ, adwene biara koraa nyɛ dɛn nni me tirim. Saa nipa no na saa berɛ yi sɛ woyɛ abaamua anaasɛ abaayewa a waba, so wahu, watu kwan a waba, bi a waba abɛto maame panin bi na afutuo bi, kyerɛ sɛ hɛ, ɛgyeɛ, gyaa wɔn life ne wei wei wei, gyaa abusuafoɔ, gyaa sei, mɛnyɛ sei, sei sei sei, wotumi sɛ afutuo a wɔde ma wo no ɛmfa kwan mu, ma w'ani nyɛ dɛn nna hɔ. So obi wɔ hɔ a ɔbɛtu wo fo, w'aba no ma ɔnni nkɔ fam, pɛ adwuma yɛ dɛn? Ɛyɛ. Ɛduru sɛ sɛdeɛ woyɛ ɔbaa koraa na wonni kunu a, owura yi a woahu no, sɛ bia wo baa yei, sɔ na wei de ama wo, sɔ, sɔ, sɔ, sɛ wodidi akyire, wei akyire woaa sɔ, gyae saa bra no ɛmmoa because wɔn ntumi mma wo sika biara, yɛ adwuma, woyɛ adwuma a ɛbɛboa wo, nti ebia obi ani gye wo ho na waware wo a, brɛ wo ho ase na ne nipa no nyɛ dɛn? Mmɔ bra. Ɛyɛ abrabɔ no na wa, wa starte w'abrabɔ no, Wɔsɛ obi wɔ hɔ nom a panin deɛ ɔno wɔ mu no ɔretu no fo a ɔsɛ ɔnyɛ dɛn? Ɔnti. Nti wotumi gyaa no na ɔno nso akɔ ara na n'abrabɔ akɔyɛ deɛ ɔno nso akɔ akɔsa no bi. So wahu? Obi wɔ hɔ a wo kasa kyerɛ no ara pɛ na wayɛ dɛn? Wate. Ɛno ho nkɔmmɔ na yɛredi te sɛ wɔn a wɔbaeɛ a wɔde wɔn abrabɔ, wɔn ankasa faa wɔn abrabɔ sii wɔn abati yɛɛ no. Hwɛ deɛ nnɛ wɔn abrabɔ, wotumi hyia nipa na wapon ara sei na ɔgyina shop mu na ɔretɔ adeɛ na n'ayɛyi kuta ntoosi baako, wei baako na ɔde rekɔ. Na anka wɔbɔɔ bra no yie a. Nka ɛkɔkɔɔ yie.
Nka anyɛ yie koraa no, sɛbe wɔwɔ mma bi ne nnanananom bi wɔ hanom a, baako bi bɛyɛ dɛ? Bɛboa no. So wahu? Na woka no, woka asɛm bi, na saa asɛm no, ɛho hia pa ara. Wohu sɛ yɛka no honhom afa mu a, sɛ ɔbra no, ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ. But menim nkurɔfoɔ bi a, ɛda wɔn tirim sɛ Ei yɛse yɛ akwantuo mu no deɛ ɛho nhu no nti no sɛ ɔɔbo kɔ hwibra korɔ ɔse ɛnyɛ mani a obi na ɛyɛ no sɛ ɔbɛtena hɔ ɔbɛma n'ani ada hɔ nom no abɔ bra tenene no onim sɛ kɔ hwibra na mebɔ ɛnsen a wowu yi ɔnyɛ obi na ekuru bɛsi w'anim George yi ne ebi a nkurɔfoɔ wi yi nyɛ obi na ɛde ɛka kyekyere maa woɔ Mmaa pii a wofiri akosua so kɔ adwoa se wɔn na wokɔ wakɔ no.
Nso oye ne nyinaa wie a na wakɔ tena baabi. Ɛnyɛma ni o. Ɛnyɛma ni a. Mo ya ni a.
Eti ebi ni afutu ya ye tu yi. Sɛ nyɛ wani a. Obi wɔ hɔ nom deɛ na wɔn sɛ ɛdeda mu. Obi wɔ hɔ nom wɔn sɛ huhu mu nneɛma no yɛahyɛ da ɛna yɛde saa deɛ na yɛde atontoɔ nam Ɔhia mmoa, ɔno ara ne mu no, ɔsɛ Awurade boa me, ɔpɛ kwan bi a ɔbɛfa so a ɔde bɛtumi de ayɛ dɛn? Agye ne ho. Ɛno sɛ Nyame yɛ n'adom na Nyankopɔn ɔnim nnipa y'adwene ne y'akoma. Ɔbɛtumi ayi hɔ obi ama no atwe no de no awura Kristo mu. Wahu? Obi wɔ hɔ nso so a kyɛ sɛ ɛɛɛ ɔno kyɛ sɛ ho. Na woka sɛ ɔbɛtwe no awura Kristo mu a, woyɛ sure sɛ wɔn a wɔwura Kristo mu nyinaa na ɔbra no tene ma wɔn saa? Oh, Emu wɔ den, nanso mpaebɔ mpaebɔ wɔ mu a, nsesaeɛ yɛ den. Ɛba. Nti na ɛkyerɛ sɛ mpaebɔ no ho hia. Mpaebɔ ho hia pa ara. Ba me nso me point baako ne sɛ, sɛ obi retie na ɔrehwɛ, na sɛ ofii sɛ ɛnyɛ n'ani a obi na ɛreyɛ no a, ɛnɛ ɔma n'ani mmra ne ho so. Saa.
Ma w'ani no mmra wo ho so. Bue w'ani.
Obi wɔ hɔ koraa no a, ɛɛ, sɛ Ne maame wɔ hɔnom a, yɛ wɔ maame bi wɔ hɔnom a wɔno sɛ wa wɔ da biara wabɔ abɔsoɔ ne mma. Ɔdi ma ne mma pa ara. Ɔwɔ nu nnua bi wɔ hɔ nso a ɔno nso me nua wɔ akwantuo mu, ɔno nso abɔ abɔsoɔ ɔdi ma ne nua no a ɔwɔ akwantuo mu because ɔno na ɛdi di ma no bi yɛ dɛn ɛdi. Ɛti saa nnipa no ɛba dendenden koraa no a obi hyɛ kɔkɔɔ bi mu reyɛ dɛn redi ma no.

Sika bi a wobɛdi bia wɔ ne serial code. Cedi wɔ ne deɛ, Euro wɔ ne deɛ. Enti sɛ me mekuta hundred Euro na aka kyerɛ me sɛ te sɛ akɔmfoɔ nom bi wɔn wɔ baabi wɔn se yɛbɛyɛ sika double, ɛnyɛ nokorɛ da. Sikaduro biara nni hɔ because hundred Euro no ɛwɔ ne code ne ne serial number wɔ hɔ. Enti sɛ wo honhom korɔ no kɔyi na woankɔnya serial, wokɔnya serial code no wɔ he? Mede kɔ a ɛyɛ fake.

Wo botaeɛ ne w'adwene no a wode rekɔ kɔmfoɔ hɔ no ɛkyerɛ. Kɔmfoɔ mepɛ sika, nanso mennya adwuma biara. Memmɔ ɔbra biara. Mepɛ sɛ metena fie a na sika no aba. Na saa kwan no sɛ sika no bɛba no, busa ho sɛ kɔmfoɔ nti ɔno ɔtɔ sika. Wokɔɛ na sika kura ne mu. Nti by all means, wɔbɛbɔ wo maame bi din mhm. anaa wo dɔfo bi a wode ne mogyaa bɛtwa so a ɛbɛhye wo. Mhm. Nti dodoɔ no a sɛbe wɔtumi tu anamɔ a wɔmpɛ berɛ no, Wɔn ti mu den because wọ́n nso wɔ sika paa but wọ́n nyi baako kura ma o. Obetumi atotɔ nneɛma ma o baaso obeyi sika na ma o paa eh, because wahwere na de pɛ bi. Mm-hmm. Wɔde mogya bi egu a ahyere ama no. Saa mogya no na Christ nso de bewu maa ne nkurɔfoɔ a ɔbɛka no kora kyerɛ wɔn. Enti ɔno nso akɔka mogya bi agu nti ɛnyɛ yize sɛ ɔde ne deɛ no bɛma wɔn. Ɛna adeɛ deda wɔn mentu obi fo sɛ kɔkɔmfoɔ hɔ anaa kɔ ayi hɔ. But deɛ a na ɛha adwene kakra ne sɛ Dɛm a nna ɛyɛ wo dɛ no, ayɛ sɛ korɔ no wo na wopɛ sɛ wokɔ w'anim. Ne gyae no so wɔ den. Ɛnnɛ wokɔe no, yɛama wo customers. Seesei wo sɛ pɛ deɛ saa sono ɛna ɛɛtrɛ no soso no, na w'adeɛ no a kɔmfoɔ no nso srɛ wɔ no so no, ɛno nso ɛɛtrɛ.

Ne maame, ɛyɛ me sɛ maame no ɔɔpɛ ba. Eti wɔkɔ baabi na wɔkɔgyee ɛba no. Ɛna oyɛ kaa sɛ yɛa ɔmmɛda ase. Emu ara na ne kunu nso wuraa Kristo mu. Eti owuraa mu no, na kyerɛ sɛ ɛyɛ Awurade adom, yɛawo. Wawo atoatoa so ara. Bosom no agyina boade just kwan si bi me ma no nyame adom ɔmo tutu kwan na wo ba na wo si fie a wo bɛ si fie no aduru sɛ he sɛ he sɛ wo hu deɛ ɛbɛyɛ na nsuo abɛ da wo area hɔ nom na bo sɛ dan no ɛdwiri wɔadie wɔadie te sɛ wo tumi sɛ ɛmu ɔden wɔn ayayayayaya ɛmu baako ne nam mu wɔ mpaebɔ mu a na ɛkɔ yi pie That a wɔn maame no kɔ busa na maame no se wɔnkae. Akyire wɔn kɔ suu no ara na maame no se akyɛ aah na kyerɛ sɛ saa tum ɛyi bosom ɛno kɔm ɛɛ spirit no na ɛgye n'adeɛ n'adeɛ. Ɛno ho ne ka bebree kɔ sika a wɔpɛ nso a saa kaprɛ nkaprɛ tete deɛ no bi saa ɛno bi no. Nti wɔn kyerɛ ho akwankyerɛ a wɔn kɔ yɛɛyɛ no Ɛna adeɛ no yɛɛ dɛn? Ɛdwoeɛ a wɔn tirim bɔɔ wɔn bra. Wɔn sɛ obi wɔ hɔnom a ɔno nso ɔba na ɔde ne ho kɔhyɛɛ baabi. Wɔbɛduru a ne werɛ fi. No aboadeɛ. Ɔbɛtumi, saa tumi no bɛma wayɛ kwaseampani anaa kɔhyini wɔ akwantuo mu ase. Na kyerɛ sɛ afutuo bɛn nso pa ara na wohwɛ a saa nkorɔfoɔ a wɔde wɔn ho gya, nkorɔfoɔ a wɔsusu hwɛ a wɔnni Kristo wɔ wɔn abrabɔ mu no Nti no, deɛ paa na ɛsɛ sɛ wɔyɛ, sɛ wɔde ne ho akɔgya a, wɔmmɔ mpaeɛ ntwitwa mu. Ɛno na sɛ saa berɛ yi, na kyerɛ sɛ Filiba TV, me nuabaa, deɛ mewɔ a mepɛ sɛ meka kyerɛ mo ne sɛ, sɛ abrabɔ no, wohwɛ a, ɛgu mu ahodoɔ bebree kwa. Obi wɔ hɔnom a, ɔno ara n'akohwe bira no kuta no. Ɛno ne yɛka sɛ saa nipa no, sɛ woaba na wohwɛ nipa no abrabɔ, hwɛ nipa no ho na wobu saa, ɔreka biribi akyerɛ wo a, woayɛ dɛn? Woatie. Enti sɛ ebia panin bi refrɛ wo, wokɔ tebea bi na ɔfrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ, gyae Saa tebea a wokɔ mu yi ɛmmoa wo because yɛbaeɛ yɛkɔwura mu bi Nyame na gyee yɛn nyɛ saa nka yɛabrabɔ ayɛ dɛn asɛe Ɔka a tie na sesa ayɛ dɛn ɛfiri mu Ɛna obi wɔ hɔ nso so a ɔtuu kwan ɔretu akwantuo mu a na ɔkɔɔ baabi sɛ ɔrekɔgye mmoa Kae wo tirim saa ade korɔ no woamfa no aboa adeɛ anaasɛ n'ayie amma no a woboa ɛna ɛnkɔ yie nyɛ dɛn ɛmma wo Ɛna deɛ ɛtɔ so nso so sɛ wowɔ akwantuo mu hanom no w'abrabɔ mu nyinaa no gyae ma Kristo Wo a wonsom bosom, wo a wonyɛ mallam, wo wonkɔ mallam nso, wo nso a wonsom eh yɛfrɛ no sɛn, Nyame. Wote hɔ, deɛn na woyɛ? Enti baabi a wo w'akoma bɛyɛ ama wo no, me deɛ, deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ, nka mekamfo Kristo ayɛ dɛn ama wo, sɛ wobɛtumi de wo ho ayɛ dɛn ato so wɔ akwantuo mu hanom no,

Ɛbɛkasa ayɛ dɛ akyerɛ wo. Obi wɔ hɔ nso a, ɛyɛ a, mm, me deɛ, me deɛ, me deɛ, deɛ, mm, na wokɔ so. Ɛwɔ hɔ ara na akasa akyerɛ wo kakra, gyae, na woasan ayi w'ani. But ɔbonsam deɛ no nso deɛ, yɛ a, wohu sɛ saa life wei yɛ, wote hɔ koraa no sei, na waka asɛm no agu w'asom ara na sɛ wɔakyagye wo yɛ dɛn wɔ ho. Enti deɛ ɛne kakra bi no a wobɛte no, wofa ɛno a, ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛboa wo. Na sɛ me nso anka menkɔ asɔre nka me sɛ ebia anka mehwɛ sɛ mekɔ Ghana anka makɔhu sɔfo wɔ Binima.
sɛ mekɔbɔ mpaeɛ. Ya obi no obi akɔ no hɔnom a sɛ wɔn ntɔkwa ba ne wewe ne nyinaa no ɛna kyɛ obi wɔn soso a ɛnam obi ne mo so nyame nam obi ne mo so aboa no wɔ nneɛma ahodoɔ bebree kwa mu obi wɔ hɔ no so na kyɛ sɛ ne spiritual father paa ne saa

But wo wakoma wɔ mu sɛ ɔno na wo pɛ sɛ wo fa no sɛ obi a ɔyɛ nyame bɔfoɔ anaa ɔyɛ nyame bɔfoɔ me ntumi ngyɛ gye no oh ɔyɛ nyame bɔfoɔ eti me ntumi ngyɛ gye ne sɛ na kwan bɛn na bɛfa so a bɛfa kristo yɛ yɛ yɛ o o mpɛ koraa na wo deɛ yɛ kɔ pentecost bra hɔ sɛ ɛno so sɔfo bi wɔ hɔ sɔfo wɔ hɔ.

Wohu tumi ara sɛ wotiatia nkyerɛkyerɛ no nso. Sɛ metena fie atiatia nti.
Ɛhe na wokɔ tie?
Mɛkenkan Twerɛ Kronkron no ara. Oh, yɛwɔ deɛ sɔfo kyerɛ wo anaasɛ wobɛkan, but yɛwɔ nsɛm bi ne nsɛmbɔ, nnwomtoɔ a ɛkanyan ne Honhom Kronkron, yɛkyerɛkyerɛ wo. Yɛwɔ deɛ wɔno wodi nkan o. Saa. Oh, kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a wakɔ sukuu, ɔfa Bible so ma. Kyerɛ sɛ wofa Kristo no ara kɔ asɔre a, ɛyɛ waste. Oh, wo, woafa Kristo na adeɛ bi wɔ hɔnom a na woyɛ a woa wotumi hu sɛ adeɛ wei, wohia afutu foforo wɔ mu. Sɛ taa bɛtena fie. Afotufoɔ no deɛ yɛn yɛnya bi daa, ebi na Fene ba Tibi de rema yɛn. Ne sesei ma mafa Kristo meti fie. Ti nti na ɛsɛ sɛ mekɔ asɔre Ɛsɛ sɛ anaa? wokɔ wokɔ wokɔ na wokɔtua offering. Wotu nnwom.
Mekɔtua offering Wokɔ wokɔ na mesa ato asɔre nnwom.
wotɔ nnwom.
Ebia na w'adom akyɛdeɛ koraa yɛ nnwomtoɔ. Woatɔ nnwom ama asɔre no. Wo nso wowɔ afotuo bi a obi a waba wode ayɛ dɛn ama no? Wo nso wowɔ w'adom akyɛdeɛ. Nokorɛ, Enti nokorɛ. wokɔ hɔnom a saa adeɛ no bɛyi ayɛ dɛn? Epi, wo te fie a empi. Na ɛsɛ sɛ Asɔre mu mmerɛ sii tu anamɔn kɔ, na yɛfa Kristo. Ade ho fa Kristo, wo fa Kristo a, nneɛma nyinaa bɛdi ayɛ dɛn? Aboa wo, na awie wo. Awie wo yie.
Mo ate?
Ɛnneɛ na ɛne sɛ saa na ɛteɛ. Deɛ ɛbɛfa Kristo mu deɛ no. Atiefoɔ, ɛnnɛ Fneba TV, yɛ dwumadie a yɛde ɛbrɛ wo yi, yɛde mo bɛsi ɛha sei. Me kamfo Fneba TV ama wo. Abrabɔ ne mu nsɛm dwumadie yi, ɛnnɛ ɛha na yɛde bɛsie. Erm, edi nkan mekyea m'adɔfoɔ nyinaa. Mekyea me ara me dɔfo Francis. Mekyea wo. Erm, mekyea me mmɔframma, mekyea m'atiefoɔ, me, kyɛ sɛ mekyea obi biara. Mr. Peter, sɛ wowɔ bi a.